צוריק, אפשר קען מען שוין זאגן, ס'איז שוין באלד צוויי חדשים אדער דריי חדשים, איז פארגעקומען א בר מצוה דא אין וויליאמסבורג פאר א איד וואס האט, מ'רופט עס א בר מצוה, בעצם ער האט געהאט זיין בר מצוה ביי די זיבן און צוואַנציק, זעקס און צוואַנציק אדער זיבן און צוואַנציק, קיינמאל נישט געלייגט קיין תפילין, מ'האט געמאכט א בר מצוה, זיי האבן זיך צוזאמגענומען א חבורה פון חברים, מ'האט זיי איינגעלאדענט, מ'האט געמאכט א שיינע בר מצוה, די בר מצוה בחור, האט געבעטן אז ס'זאל זיך זיין בר מצוה, ער גייט לייגן תפילין, ער וויל רופן זיינע חברים, פארשטייט זיך א גרויסע חלק פון זיינע חברים, ער אליין איז א בעל תשובה, אבער א גרויסע חלק פון זיינע חברים זענען נאכנישט בעלי תשובה, ער האט זיי גערופן, ס'איז אנגעקומען א צען פופצן חברה, און צווישן די איז אנגעקומען אלא מינא, איינער איז אביסל נענטער, שוין מער בעל תשובה, שוואכער. די בר מצוה איז געווען הערליך שיין, מען קען זיך פארשטעלן, עס האט זיך געענדיגט, עס איז געקומען צוועלף אזייגער פארנאכט, מען האט אנגעפאנגען אפצופאקן אזוי ווי יעדע אידישע שמחה, מען ענדיגט פאקט מען אפ, עס איז געווען איינער פון די חברה, פון די חברים פון די בר מצוה בחור, ער גייט נישט אין ערגעץ, ער איז דא. מען פרובירט אים זאגן, אזוי איז אסאך מאל דא אזא רמז, אזוי מען ענדיגט שוין צו, ער קען ממש נישט אוועק גיין, און עס איז געווען דארט צוויי דריי חברים, און אויך דארט געווען מיט צוהענג צו אים, מען האט אים געפרעגט אזוי ווי עס טוט זיך, עפעס, און ער נעמט זיך וויינען, עס פשוט קומען טרערן פון זיינע אויגן, און ער זאגט, איך וויל ענק זאגן די אמת, איך קום פון ארץ ישראל. אסאך געהערט וועגן חרדישע אידן וועגן חרדים, און פארשטייט זיך די וועג וויאזוי ער האט עס געהערט איז געווען אויף א וועג אז, און ער זאגט אונז, אונז דארף מיר צו זיין סאמען, אזוי ווי אונז דארף מען זיך ממש נישט קענען אנקוקן איינער דעם אנדערן, פון וואס ער האט צוזאמגעהערט פארשטייט זיך אין די נישט ריכטיגע פלעצער, אבער א קאפנים, איך בין געקומען דא קיין אמעריקע, איך האב נישט געפלאנט צו האבן קיין שייכות. גארנישט מיט גארנישט, אינגאנצן פארגעסן פון ווער איך בין, וואס איך בין. זאגט ער, מיין חבר האט מיר געקאלט, ער גייט האבן א בר מצוה, איך זאל אריינקומען, איך האב געטראכט לכבוד אים, איך גיי עס טון, אבער איך גיי אריין גיין דארט פאר דריי פיר מינוט, און איך בין, און איך גיי פון שטח, עס האט נישט מיט מיר די גאנצע זאך. דו ווייסט איך האב אריינגעוואקט דא און איך קען נישט ארויסגיין, איך קען פשוט נישט ארויסגיין, איך בין נישט משיג וואס דא קומט פאר. ער האט אנגעפאנגען זאגן זאכן, ער האט געזאגט קודם די דיבוק חברים, יעדער איינער האט עפעס אזוי, ער זעט עפעס אזא ליבשאפט אין די לופט, ער ווייסט נישט וויאזוי, ער האט עס נאך קיינמאל נישט געזען, די זינגען, די ווארימע אויפנאם פון יעדן, די קינדערלעך, דא איז דא עפעס א משפחה, זיי גייען ביינעם אינדערהיים, זאגט ער וועגן די משפחה. עטש אויפגעהערט צו זאגן זאכן, פארשטייט זיך מ'האט אים שיין אויפגענומען און באדאנקט און געשמועסט מיט אים ביז ער איז געגאנגען, מ'האט אפגעמאכט צו האבן שייכות מיט אים מער, אבער ווען ער איז אוועקגעגאנגען האב איך זיך געטראכט צו זיך, וויפיל פון די זאכן וואס ער האט אויסגערעכנט מיט טרערן אין די אויגן, כאפט מען אין זיך ניטאמאל וואסערע מתנות אונז האמיר.